Te Pāoa tētahi taonga tuku iho.
Ko te raru ia, he nui ngā kaiwhanako, he nui ngā kātai, kai, tāhae, te haere mai nei. Kua hoha te iwi kāinga i tērā āhuatanga, i te mimiti haeretanga o ngā pāoa, ā, nā tērā kua whakarāhuitia. Ko te pāoa Te tuakiri o te iwi, ā, koia hoki te tuakiri o tēnei takutai moana Waimārama. It's the biggest one we've had.
Yep. 115. Te mano o te kaitiakitanga. Ko tātou mā, ko te mahi o te kaitiakitanga, te mea nui.
Pīhaupāoa te kōrero rongonui, ā, mō te tūhonotanga mai o Kahungunu rāua ko Rongomaiwahine.
Kua mīharo katoa a Rongomaiwahine ki a ia, ā, kua, kua tū. Pērā i a Aquaman. E tino hāngai te oranga o te pāoa, ā, ki a tātou te oranga o te iwi.

Ko te tino kōrero mō tō tātou nei iwi o Ngāti Kahungunu, ko te honotanga mai a Kahungunu ki tēnei wahine tapairu, a Rongomaiwahine. Nō reira, ko Rongomaiwahine tino, he tino wahine nō Tawapata, he wāhanga whenua o Te Māhi a Maitawhiti, nē. Ko Te Māhi a Maitawhiti, he wāhi i tau mai ai Te waka Tāketumu i tōna wā engari ko tēnei wahine nō te waka Kurahaupō.
He wahine rongonui a Rongomaiwahine, ko tōna ataahua Ā, koirā te take i rongonū i a ia, ā, nō reira ko tā Kahungunu, ko tāna he kimikimi, he, he rapurapu i te, te, tēnei wahine ataahua. Ā, tana makawe, he, he roa, he tāera, ā, ataahua rawa atu, ā, ko tana āhua, karitu atu, ā, nō reira, He nui ngā kōrero kei roto i ngā tutunga waiata i tēnei wā, kua whakaatu mai ki a mātou. Te mana o tēnei wahine, te mana o tēnei wahine, me te mana anō hoki o te tāne a Kahungunu, Kahungunu, ngā tukumatanui o Kahungunu. E kōrero nei mō te rangi namu o te tangata rā. He tangata pai ki ngā wāhine, kua āhua pērā ngā uri i tēnei wā, ngā mea o Kahungunu.
I pangaia. a Kahungunu i tana kāinga tuturu o Tauranga Moana. He kōrero anō tērā, engari ko tāna he haere ki Ōpōtiki, ka pupuri wahine, ka mau wahine, ka haere ki ngā wāhi katoa o Te Tai Rāwhiti i te pupuri wahine tēnei tangata. Nō reira, he tangata whai wahine a Kahungunu, he tangata Nui nga pukenga. Tetahi o ana pukenga he tangata mahikaine, he tangata mahika. He nui nga korero mo tana koi, tana kaha ki te whangai tana iwi. Nga wahine tokowaru o Kahungunu, a ka tae mai ki a Tawapata ki Te Māhia. Te kāinga o Rongomaiwahine, ā, kua whai rautaki a Kahungunu ki te whakarata tērā wahine ki a ia, nē, ki te pupuri i a ia anō. I tana tautanga atu ki a Te Māhia, kua rongo, kua hau ngā rongo a Rongomaiwahine, kua tau ērā kōrero ki a Kahungunu. Nō reira, kua tino whai a Kahungunu i tēnei wahine, a Rongomaiwahine. Tētahi rā, i te mātakitaki atu a Kahungunu i tētahi manu e ruku moana ana, ana, ka ruku, ka noho ki raro, te pepe tahi, pepe rua, pepe toru, pepe whā, koirā te roanga o tana ruku moana. I te whakaaro ia, ū, ka pai me whai au i tērā tauira i ahau e ruku moana, ā, kia pupuri e ngā taonga katoa ngā tini a Tangaroa, ā, nō reira kua pērā, kua. Tino mātakitaki ia i tērā o ngā, o ngā manu. Ko tana rautaki, he atana rautaki kia whakatata mai a Rongomaiwahine ki a ia. I te whakaaro ia mō tana pukenga nui, ara, tērā te mahi kai. Nō reira, kua ruku moana ia, ā, kua kī katoa tana kete i ngā pāoa. He ka pai tērā. Engari, i te whakaaro ia, o hea tētahi mea kia whakarawe ake i taku hanga ki taua wahine rā, Rongomai wahine. Nō reira, kua haere tonu tana mahi ruku i ngā pāoa, ā, kua tikina mai i ngā pāoa, ana, kua honohono ngā pāoa ki tana tinana, nē. Nō reira, i te wā i puta atu ia i te moana, kua kapi katoa tana tinana i ngā pāoa, nē. Nō reira, kua mīharo katoa te iwi ki a ia, kua mīharo katoa a Rongomaiwahine ki a ia, ā, kua, ā, kua tū pērā i a Aquaman, kua puta i te moana, ā, kua mīharo katoa te iwi ki a Kahungunu, ā, nō reira, āe, kua tutuki i a ia tana rautaki tuatahi. You're the man, puia te tangata.
Ā, ka mutu, i te wā ka tae atu ki, ki uta, ā, ko tana kōrero ki ana hoa mahi, e, ko te nuinga o ēnei pāua, huhua ngā pāua, ā, whāngaihia te iwi, nē, whāngaihia te iwi, engari ko te hua, te kino o te pokapū o te Pāone, ā, nō reira, ko te, te hua, waiho ngā, katoa ngā hua ki ahau, nē? Waiho katoa ngā hua ki ahau. Mēnā ka kai koe i te hua o te pāoa, ka kino rawa atu tō hāunga. Ka kino rawa atu tō hāunga i te wā ka pātero koe, ā, hāunga katoa te tangata. Ā, nō reira, kua, kua kohia katoa ngā, ngā Hua, te pāoa. Nā, kua kai katoa i a Kahungunu ērā pāoa. Ko tana rautaki tuarua. Hei taua pō, waenganui pō, kua moe katoa te pā a Mea Rongomaiwahine. Ko tana whare. Ko rāua tahi, ko tana hoa rangatira, ko Tama Takutai, kei roto. Nā, kua nōki atu, kua hunahuna haere a Kahungunu ki te whare rā, nā, kua kino tana puku, nā, kua pīhau, kino, kino atu, rawa atu nei, nē. Ka tahi te kino te pīhau ko tēnei. Nō reira, kua hāunga katoa te tērā whare, te whare a Rongomaiwahine. Nā, kua oho ake, E ki, e ki, he aha te, te hāunga e rongo nei au? E, ka maranga ake a Tamatakuta, E, nāu tērā! E, e kāo. E, kaua e, kaua e, kaua e Rūkahu. Nāu tērā, nā te mea, ehara, nāku tērā, tērā pīhau. Ā, kua pukuriri a Rongomaiwahineti ki tana tāne. Nā, mai te, taua wā, kua āhua wehewehe haere te tokorua nei, ā, mai taua wā kua tatatata haere te, te honohonotanga i waenganui i a Rongomaiwahine me te, te tangata rā a Kahungunu. Ā, nō reira, āe, Ā, koira te kōrero, te pīhau pā, nā te pīhau pāoa i hinga rā a Rongomaiwahine. Hinga rā te wahine, ā, ka noho hei hoa rangatira, hei hoa pūmau mō Kahungunu.
I'll ride with you then. Sorry, the Marine Zoo guy. Ka wai. Ko te kaupapa, kia haere ki Taingamata, otirā, Hōhene Makawea, ko ērā whanga i whakatipuria nei e tātou ngā punua pāoa, tekau tau ki muri. Tekau tau ki muri, ā, nō reira, tā tātou he āa haere ki te āta tirotiro me pēhea rā, ā, kei te, kei te tupu haere, ā, kāre, kāre rānei. Ok. Kua horapa haere e wērā o ngā pāoa e noho ora ana, engari, ko te whakapae ia, Ahakoa kua, kua whakarāhuitia te pāua i tēnei takutai moana, ko te whakapai ia kei te mimiti haere tonu wērā o ngā pāua. Kāhore anō, hei ākuanei mōhio ai mātou tātou kei te pēhea rā te whakatupuranga o ērā o ngā pāua. Kua whakarakangia ēnei kēti i te mea ki te kore kua haere wētahi ki roto, nā kai whanako. Whanakohia nei i ngā pāoa, whanakohia nei i ngā kaimoana, nō reira, nō mai rā anō mātou kua Kua pēnei, kia kore ai te hunga tāhae te haere ki roto, te tae atu ki tērā o ngā wāhi whanako ai i ngā pāua. Grey Bay kei te tai tonga o Waimārama. Koia te wāhi mātotoru ai ngā tini a Tangaroa. Koira hoki te wāhi i whakatīpūria e mātou Ngā whakatupuranga pāoa tekau tau ki muri.
Today we're doing transects which is taking a one metre by ten metre strip and measuring the size of all the pāoa in that strip so we're replicating A surveying that was done about nine years ago and a bit of it's been done in between so we can see if the power density has changed over time. I whakatōkia nei e mātou wētahi pēpē pāoa, tekau tau ki muri, toru tekau mano te katoa, engari kua wāwāhingia. Tekau mano ki a mātou, tekau mano ki a Porongahau, tekau mano ki a Pourerere.
Oh, it's a big one. Ooh, titiro.
Hey. you got a shock.
That's the biggest one we've had. Yeah. 115. Ko te nuinga o ngā mea kua kite nei mātou, kua 40 millimetres. Anyway, tēnei tangata,

Ko te mea nui o tātou whānau Māori ei, ko te manaakitanga, ko te tiakitanga o ēnei taonga, ngā tini o Tangaroa, ko tēnei te tini o ngā pāoa katoa e Te Whānau-sau, ā, ko te mea nui, ko te kaitiaki o tātou taonga nei. He tino taonga i a mātou, ā, ma te puku, ma te puku, mo te tāringa i ngā mea katoa, ngā taonga, nē? So, nō reira, kia kaha whānau ki tērā taha o te kaitiakitanga o ēnei taonga. O te Pāoa, Pīhau Pāoa, e mihi atu nei, tēnā koutou. Also today is about getting the whānau back into these waters, repatriating and teaching them how to do it so they can do it themselves.
Kua tae, whai mai nei ki tēnei wāhanga, ko Taenga Mata, ko Ōhinemakawe, ko ngā ingoa e hāngai pū ana. Ki ngā mahi a ngā tupuna. O Hinemakawe e kōrero ana mō ngā makawe o Hinengatira i ngā wā e matomato ana haere, haere ana ngā karengo, ana, ka noho nei ki runga i ngā toka nei, anō nei he makawe wāhine, nē? Nō reira, koira te ingoa o tēnei wāhanga, me tērā taha. Hai ngā mata, e kōrero ana mō ngā toka nei ngā kohatu, anō nei te mata o te tangata, titiro ki ngā kohatu nei, ngā matamata o te tangata, ko tātou ērā ngā tupuna e noho nei ki tēnei whanga. Anei tō mātou nei motu, te motu o kura, e kōrero nei mō te tukuna kura o ana mahi e. Toha hei kaitiaki mō ngā hapū o Waimārama, ko tāna he tiki i te wai māori e pupū ake nei ki roto i te wai tai. Wai māori, wai tai, he whakawhenumitanga i roto i ngā wai. Hoi anō, kāore he wai kei roto i te motu, nō reira ko tāna mahi he ruku moana ki te tīkina mai te wai māori. Hei oranga o te tangata. Ā, nō reira, ka tō, ka tō ēnei kōrero e hāngai ana ki te oranga o te tangata, nē? Ā, nō reira, ko tātou ērā e mahi pērā ana, ko tātou ērā e tiaki nei i ngā pāoa, ā, nō reira, tēnei te mihi ki a tātou te haere mai nei tēnei rā. This is our pātaka, I suppose. We've got to look after it. We look after our own pātaka, you know, it's because it's ours. He tino kaupapa tēnei. Mō mātou. e ruku kai mōna i ngā wā katoa. Nē? Mō mātou, i, koina te me nui. Ngā tamariki mokopuna ki te haramai. Koina, te kai o te rangatira tēnā.
Nā tēnei mea te rāhui kua whā tau, ināianei kua whakarāhuitia Tēnei rohenga moana, kua whakarāhuitia te taha ki ngā pāua. Mō te hunga haere mai ki te ruku moana, kaua e ruku pāua mai, kua whakarāhuitia mō ngā whā tau kua heke, kua hipa. Kei te whakaaro tonu mātou mō ngā tau kei te heke mai. Mai wairua. Nā tērā wāhi e tata ana ki a Kairākau, ka haere pēnei mai ki Paenga-mata, ki Karamea me Ohinemakawe, haramai ki Paparewa nei, ā, ka. Haere pērā atu ki Waipuka, tae atu ki Whakapau, ā, ko Whakapau te mutunga o te rāhui. Mai te tīmatatangi i Wairua tae atu ki te mutunga i Whakapau tōna 30 kiromita te roanga.

Kua 20 miniti noa mātou mai te pokapū o Heretaunga me Ahuriri. Te tini, te mano, ka haere mai ki tēnei o ngā takutai moana, nā te mea, he ataahua. He ataahua, he, he tata, ā, he nui ngā whare hararei i konei, he, he wāhi pai mō te hararei. Nō reira, ā, haere te tini, te mano, e, kua nui ngā pāoa, kua. kua whakapaua e rātou. Nō reira, kua hōhā te iwi kāinga i tērā āhuatanga, i te mimiti haeretanga o ngā pāua, ā, nā tērā kua whakarāhuitia. Ko te whakatau o ngā hapū kia whakaroa ake te rāhui mō ngā tau e rua. Kia ono pea ngā tau e noho rāhui ana ngā pāua.
Ko ngā hapū o konei, o Waimārama nei, ko Ngāti Kurukuru, ko Ngāti Whakaiti, ko Ngāti Hikatoa, ko Ngāti Urakiterangi. He tokowhā ngā hapū o te hau kāinga. Tika te kōrero he aite te pāoa i te kai noa, he taonga. o ngā kai katoa o Tangaroa, ko te pā o te tino ki a mātou o Ngāti Kahungunu, koia hoki te tino ki a mātou o Ngā Hupu Waimārama, nō reira, kei roto i ngā pakiwaitara, ko te pā o te tino kai. I te taunga mai o Takitimu waka ki konei, ki Paparewa, he tokowhā ngā tohunga, I tau mai ki konei, ko tā rātou mahi he whakatū i ngā whare wānanga me te whare maire. Nō reira kua whāngaihia ki a mātou te taonga nā ngā kōrero e pā ana ki te hiranga o tēnei me te pāoa, ngā kai katoa engari ko te pāoa koia te tuakiri o te iwi, koia hoki te tuakiri o tēnei taku tau moana wai mārama. Ā, ko te whakaaro ia, i ngā wā o mua kua whakarāhuitia ā hapū nei, engari i tēnei wā kua whai mana i te ture, nā te mea kua mahi tahi me MPI te kāwanatanga, te tari kāwanatanga e tiaki nei te moana, kua mana te whakatau i konei, i ngā hapū, hoi anō ko te. Te mahi whakaturengia i taua te whakamana i taua whakatau, ana ka riro mā te Minita mō ngā Take Moana, māna anake te mana ki te whakatau i te ture ki roto i tēnei rāhui. Nō reira kua pērā, kua mahi tahi mātou mō te oranga tonutanga o te moana, te take, Ā, wētahi wā kua haere mai rā, ā rātou, MPI, ā, ki te āta tirotiro, ā, ki ngā hua ka puta mai i te moana.
Kei he mahi mō te aroha noa, kāre he, he, he, he pūtea, kāre he, he paku aha, ā, ka tuku mai ki a mātou atu i te whakaaro, ā, kia pēnei te noho. Nō reku te rautaki, ko Kahungunu, mai uta ki tai, he rautaki 25 tau. Ko te haepapa nui, mā mātou e noho nei ki te kāinga, kia noho tūturu, kia noho pono ki ngā whanonga, ki ngā uara, ki ngā tikanga a kui mā Koroma. Nō reira, āe, ahakoa he tokoiti mātou, he, he, he taonga tonu. Ko te anga, ko ngā tai, ko ngā kara. o te anga o te pāoa, he mea kua tūākiritia mātou o Kahungunu. Ko ngā tohu o te iwi, ko aua kara, ko ngā kākahu o te iwi, mena ka tae atu mātou ki ngā hui nui o te motu, kua tae a Pīhau Pāoa. Atu ki reira, nē? Koira te tuakiritanga o Ngāti Kahungunu i tēnei wā, ā, nō mai rānō. Ā, nō reira, āe, ko te pāoa, mā roto mai i ērā kōrero, ki tēnei mātau i te hira, Hirahiratanga o te pāo ki a mātou. Kua ngana mātou ki te whakaako i te hapori kia kauaka rātou e tāhae I ēnei taonga, nā te mea he taonga tuku iho, he mea whakaako i a rātou te hunga e noho nei ki Waimārama me te hunga turihi ka tae mai. Ko te mataku kei roti a mātou, mena ka tūwhera, ka tere pau ngā pāoa. Ka hara mai te tini te mano, te pupuri ngā pāoa, ka ngaro haere. Nō reira, kei ngaro ngā pāoa, me noho rāua i tonu. Nō reira, kua mahi tahi mātou me te kāwanatanga, mēnā ka kite mātou ētahi kaiwhanako, ā, ka ringi atu ki a rātou, haramai, haramai, ki te pupuri ēnei tāngata. Engari, ko te uauatanga kei roto i ēnei mahi, e kore mātou e taea te haere ki ngā wāhi katoa i te wā kotahi. Nō reira, wēnei mea, he mea huna, he mea i te pō. Ko te nuinga o wēnei mahi, kua haere i te pō, nō reira, tē taea e mātou te mau ēnei tāngata atu i te ringi atu ki te MPI, wērā apataki te haere mai ki te pupuri i a rātou. I tēnei wā, kua whakapanoni i te ture o te moana. Act, te Mecca. Kua kite nei mātou i Poneke kua pananuihia e te Kāwanatanga tērā wāhi, te ture, nē. Nō reira mēnā ka pīrangi pupuri i a mātou wētahi wāhanga o te moana, he mea uaua ake ināianei nā te ture a te Kāwanatanga. Nō reira, kite nei au tēnei Kāwanatanga kua tata atu ki ngā pakihi te hunga pakihi, ā, nō reira mena ka tuwhera atu tēnei takutai moana, rohenga moana ki a rātou, ūū, ka tino raru mātou, nē? I tēnei wā kāre he wāhi mā te hunga pakihi, i konei mō te pāoa, ē. Ā, nō reira me noho pērā ka tika, ē, mena ka, ka tuwheratia taua wāhi ki a rātou mā, tērā ka mate rānō ngā pāoa i waenganui i a tātou. Nō reira, koira taku whakatūpato ki te kāwanatanga. I konei, e, me, me waiho wērā hunga. Kahungunu ringa hora e kōrero nei mō te kaha manaaki a Kahungunu ki ōna manuhiri. Koira tētahi o ngā āwangawanga. Ko te hiahia o te iwi kia whāngaihia i ngā kai katoa ki a rātou, nē? Kia whakarangatira ai te tangata haere mai ki roto i a mātou. I te tohe mātou i te wā o te aukati. Wētahi o ngā kaumātua e kau e aukati nā te mea kei te pirangi tonu mātou te kai i te pāua, kei te rongo wētahi. I te kōrero mō ngā tangihanga me ērā kaupapa, kāre he pāwa, oh, me pēhea rā tā tātou nei manaaki i ngā manuhiri. Ki te kore, ka kai koe i te rā nei, me pēhea rā te āpōpō. E, kāre he kai mā hau, mā tātou. Nō reira, koira te taku kupu whakatenatena. Ki tōku iwi, me whakaaro ki te pae tawhiti, kaua ki te pae tata nei. E tino hāngai te oranga o te pāoa ki a tātou te oranga o te iwi. Nō reira, kua āhua pērā tā mātou nei haere. Ko ngā kaupapa nui, ko te taiao, te moana, Ko te reo me ngā tikanga, nē? Ka haere ngātahi ai ērā, ērā akomanga. Nō reira, āe, tika, tika te kōrero, mena ka ora te pāoa, ka ora hoki mātou. Oh yeah, he's a big boy. Yeah, 115.

Kei konei tōku whenua. Ka tū kaha ahau i roti ngā ao e rua. Ka mihi atu au i roti te reo Arapi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kātahi anō, Kia ora!